Na mũthenya wa ũmũthĩ twĩ mwena ũyũ wa Kiambu, Kiambu County na wa Kiamba constituency itũra rĩtagwo rĩtagwo Kĩgua. Rĩrĩa twĩ gũkũ mwena wa Kĩguarũ, Kiambu ko- eh, Kiamba constituency, Kĩguarũ nĩ ka village kanini no kũihũire ũngĩrora kũihũire arũme na arebi. Wĩra wao nĩ mũndũrũme gũkĩra rũcinĩ gũthiĩ harĩa mburoti akagũtha kanyamũ akaruta roko akaũtha kabangi na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo tugire mwana wa kahĩ wa rũrĩrĩ kana ndũrĩrĩ no nginya tũmwethe marima amu nĩ atĩ mwana mũciare ndateagwo. Yes, mwiroreri wa program ino twendete chozi la wanaume ongirora haha uguo ni na jeshi jeshi ya mwena uyu kana itura riri ria kiguaru ni ngwenda kumoria ciuria cigana ona iria ciegie o mari ta mwana wa kahii munyinyi mwana wa kahii urenda gukura na ta mundurume wa ruriri ni ngumoria ciuria cini- ciuria cigana ona

mũrĩ njamba njĩthĩ njamba ithomaga kana nĩ mũrĩkĩtie mathukuru Ndĩkĩtie. mũtirĩkĩtie Eh, waithaka wĩ kĩrathi kĩrĩkũ Ĩ, form two, Wĩ form 2 thukuru ũrĩkũ Mongolia. mongoia waithaka e form 2 nĩ kĩmwana kĩnini wamũrora ũguo nĩ mwana mũkindĩrĩku wa rũrĩrĩ njamba ya rũciũ ndathi mwena ũrĩa ũngĩ ndĩrona njũgũna Eh, we wĩ form kĩ ah, ndĩ form three. wĩ form three Eh. thukuru ũrĩkũ Muongoia. mũgogoya Eh. me thukuru ĩmwe ũngĩrora njeci ĩno nĩ njeci aciari marakenerera nĩ njeci ĩkindĩrĩte nĩ njeci ĩrathoma na nĩ njeci ĩna rũciũ rũtheru reke njũrie atĩrĩrĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ tondũ kana niĩ ndĩ ũmwe wanyu Eh. ndamwĩra ũguo rora mũrĩmo ũrĩa eh, kũu nĩkuo mũciĩ mwena ũyũ kana itũra rĩrĩ rĩ ah, jeshi rĩrĩkĩtie form 4 nĩkĩ makĩria ĩkoretwo ĩgĩka kana we ũkĩmarora ũguo nĩkĩ makoretwo magĩka itha aya na arĩa mena wĩra na aya na arĩa mararuta side hustle Aha. nĩ side hustle iria mararuta nĩ ta irĩkũ itha mjei mũjei eh, Aha. Ah, rĩu kĩrĩa mtaani tondũ nĩ ĩrakĩrutirwo ĩ Eh, twaguo kazi, ta mara- eh, kazi kwa kwa vijana eh, Aha. eh, Eh, we njuguna ukirora we ukirora ukirikia form 4 ri Eh. kana warikia kirathi gia kanana ri eh. ni makinya mariku wakinyire nigetha gutuike we wi mwana ukuhota guthie mathomo hau ha- na hau mbere nĩ tondũ ndĩna mwĩhoko na ndĩna ma kwĩ ciana citahotire gũkorwo ikĩrĩkia class 8 na gũthiĩ na mbere no we nĩ wahotithirio Eh, nĩ makinya marĩkũ m- wakinyire kana nĩkĩ gĩa gũteithia nĩgetha ũkinye na hau na hau mbere kĩrĩa kĩarĩ njĩra wa mbere nĩ aciari okay mahĩtĩrĩire okay na rĩu gũkũ ĩ tondũ nĩ gũkorwo na- amenya tu andũ othe makoragwo marĩ ega eh, rĩu nĩ gũtigana na icera rĩũru okay wathiaga na andũ arĩa mũ-

ĩna nginya waragania kana ĩna ũrata mwega amu nĩ atĩ Njũgũna nĩ ahotire gũ convince kana Njũgũna nĩ aranga makinya mega harĩ mwana ũngĩ wa kahĩĩ ũgwĩtwo Waithaka wamũbuatire. Waithaka, ũngĩrĩkia form four rĩ, wĩna matanya marĩkũ tondũ nĩ ũkũrĩkia form four mĩaka ĩrĩ ĩgũka kana mwaka ũrĩa wa 2023 ũgũkorwo ũkĩrĩkĩtie form four? Nĩkĩ ũgũkorwo ũkĩenda gwĩka? Rĩa mbere no nyende gũthiĩ korĩnji, ĩĩ nĩgetha kĩrĩa, njĩke kĩrĩa, njĩke wĩra ũrĩa, ũrĩa korĩnji rĩu ũrĩa ngathomera ĩĩ, wĩra ũrĩa ngona ĩĩ, ngorwo ngĩruta ũcio. Wow. Thank you. Matanya maku na mwĩhoko waku nĩ ũgagũkinyanĩra. Njũgũna, Ĩĩ. mwaka ũyũ ũngĩ 2022,

Merirĩrie- merirĩria na matanya maku Ĩĩ. nĩ bidii ũgwĩka nĩ ũkamanya reke njũrie hena njeci ĩngĩ ĩno ĩkoragwo nĩ ũrebi nĩ tũthigara nĩ bangi Ĩĩ. mũmonaga itũra rĩrĩ mũmonaga atĩa wa mbere andũ acio ĩ maikaraga yani ũndũ ũguo ta matarĩ na kĩoneki tondũ rĩu bangi icio ĩ Mm. ĩĩ nĩ kũmekĩra meciria-inĩ mao nĩ arimũ aya ti ũndũ mena matangĩka no nĩ ũthiĩ ũkore mũndũ akĩhũra mamu wao nĩ ũndũ wa bangi mũndũ akĩhũra nyina ĩĩ mwana wa kahĩ akĩhũra nyina nĩguo kĩu nĩ kĩrĩro kĩu nĩ kĩrĩra na kĩu nĩkĩo tũrauga chozi la wanaume arũme na makĩria a rũrĩrĩ chozi la wanaume